ýaly izotoplar bar, ýagny izotop diýmek protonlar meňzeş, massalar dürli-dürli. Oň ortaça atom massasyny hasaplaň diýýär. Umuman aýdanymyzda ortaça atom massasy üçüsiniňkini hem alýas, ýagny ýigrimi dördi şunuň prosentine köpeltýäs, ýetmiş sekiz tüen alty bölmek ýüz. Edil şoň ýaly hersini massasyny proterine köpeldip goşýar. Jogap 24 bütin müňden 327 gram bolýar. Bu temamyz e, ýagtylyk barada. Biz ýagtylyk tizligi S bilen belleýäs. Fizikada da bar bu. Ve biz ýagtylygy şoň tolkun uzynlygy köpeltmegem Ýygylgy, ýagny frequency, muňa wavelength, muňa frequency. Ýagny ýagtylygy biz şeýle hereket edýärdik, göz öňüne getirip, göz öňüne getirýäs-de. Indi bärde şu nämäni aňladýar, şonuň üstünde duraly. Şu e, ýagtylygyň bölejikleri bolsa, tolkunlary bolsa şu uzyn aralykdan şu aralyga ýa-da bolmasa şu aralykdan şu aralyga Ýa dolmasy şu aralykdan şu aralyk üçden bir zat. Şoňa ýagtylygyň tolkun uzynlygy diýilýär. F harp bilen bellenýän frekwensiýa näme diýilýär? Bu mysal üçin aýdaly, şu taýdan aýdaly ýagtylyk şu taýdan hereket edip başlasa, şu taýa gelende bir aýlaw bolýar. Ýagny bir ýokary galyp, şuny kesip aşaga ýene şu taýa gelende bir aýlaw bolýar. we edil şoň ýaly gelip ýene şu taýyk gelse iki aýlaw bolýar. Bu bize zat diýmek. Sekuntda näçe aýlaw geçýär? Meselem aýdaly. Şu taýdan başlap şu taýyk gelýänçä şu 6 sekuntda barsyn. Aslynda bu uzak wagt ýöne mysal hökmünde berýän-de. 6 sekuntda bolsa şu taýdan näçe aýlaw geçipdir? Şu taýa çenli bir aýlaw. Şundan şu taýa çenli hem iki aýlaw. Diýmek, iki aýlaw bölmegim 6 sekunt. Ýagny 3-den 1 bolýar-da başgaça. Diýmek, 3-den 1 şunuň ýygylgy. Başgaça frequency diýip aýdaly. Onda muny kesgitlemesem aýlaw, jemi aýlaw bölmegim sekunt. Bölmek ýa-da wagt diýip bilersiňiz-de. Diýene bir formulamyz bar biziň bärde. Ýagny energiýa en, ýagny biz atomy birinji gatlak, ikinji gatlak, üçünji gatlak diýip suratlandyrypdyk. Bu n-nji gatlakdaky energiýasyny aňladýar. Bir atomyň bir moluň n-nji gatlakdaky energiýasy hem şuňa ybarat. Ýagny şuny 6 nol köpeltmek, ony ýüz ýigrimi üçe köpeltsek şu çykýar. Mundan ýatlamaly, bu alymlaryň çykaran formulasy, ýagny minus 313-16 bölmek n kwadrat. Ýagny delta energiýa deňdir F bärde final, I bärde initial, ýagny soňky energiýa aýyrmak başdaky deňdir HF formulasy. Mysallar üstünde has gowy düşüneris bu barada. Aýdaly, ine meselem, birinji gatlakdaky energiýa üç ýüz on üç tüýn on alty bölmek biriň kwadraty. Ikinji gatlakdaky energiýa üç ýüz on üç tüýn on alty bölmek ikiň kwadraty. Yani ýokarsy üýtgänok, diňe aşakdaky gatlak sanlary üýtgeýär. Segsen dokuzynjy soraga geçeliň. Wodorod atomynda dördünji gatlakda ikinji gatlaga elektron süýşse, onda çykan fotonlaryň energiýasyny hasaplaň diýýär. A-da Bärde ýygylgyny hasaplaň, ýagny frekwensiýa diýdik, tolkun uzynlygyny, buram elektromagnetik spektrdaky spektr aralygyny tapyň diýýärdi. Indi A-da A-nyň jogaby şu bolýar, ýagny delta energiýa formulamyz soňky aýyrmak başdaky diýdik.

Ýa-da şuny şuňa bölüp görseňiz minus ýetmiş sekiz tüen on dört bolar, aýyrýas minus on dokuz tüen on altyny minus elli sekiz tüen ondan sekiz kilokaloriýa mol bolýar. Minus bärde şu energiýa bölünip çykdy, ýagny egzotermiki manyny berýär, daşa bölünip çykdy diýmekde. Ýygylygy nähili hasaplaýas? Ýene bir formulamyz bardy biziň delta energiýa deňdir H köpeltmek F. Bu H Bu ýatlamaly bir san, ýagny hemişelik san. Ýatlamaly däl-de, bu tablisalarda, zatlarda, kitaplarda aslynda berilýär. Şu taýda haşy deňdiriň çep tarapyna geçirsek, delta energiýa bölümi haş frekwensi bolar, ýagny ýygylyk. Delta energiýany tapdyk. A-da bölýäs hem haşa, haş hem tablisadan görýäs. 954, onusy minus 14. Şuny şuňa bölsegem Şunça çykar, ýagny alty bir ýüz altmyş dört, on üç on dört hertz bolýar, ýagny sekuntda bir. Diýmek hertz. Serde tolkun uzynlygyny nähili hasaplarys? Başga sahypa geçen. Tolkun uzynlygy şu formulany hasaplanýardy, ýagny bizde şu tolkun uzynlygyny köpeltsek ýygylyga deňdir sedi.

ýagtylyk aradaky uzynlygy ýagny 400 bilen 700 metr 700 nanometr aralyk. Indiki sowra geçýär. Kukurt elementiniň elektron konfigurasiýasyny çyzyň. Bu da aňsatrak sorag, ýagny kukurdyň ilki tablisadan atom sanyny görýäňiz, tertip sanyny, şoňa görä elektron konfigurasiýasyny çyzýaňyz. SSPSP elektron konfigurasiýa boýunça men beýleki wideolarymda bar. Görüp görüp bilersiňiz. Onuň üstünde kän durjak däl. Indi elektron konfigurasiýa görä period we gruppa sanyny tapyp bolýar-da elementleriň. Aýdaly, näme S bilen D bloktorsa elektron konfigurasiýanyň soňy şu B toparynyň elementleri diýmek. Eger S bilen P gutarsa ýa-da ýöne P gutarsa, onda A toparynyň elementleri diýmek. B bilen A toparyny gysgaça men görkezip geçen periodik tablisadan. Şu biziň periodik tablisamyz. Ýagny A toparynyňky

Şu üçüsi bilelikde sekiz B bolýar ýagny. Demir, kobalt, nikel. Şu üçüsi aşaklygyna sekiz B toparynyň elementleri. Internetden bu Live Science com şu saýtyndan özüňiz hem görüp gözlep görüp bilersiňiz. Diýmek şular A toparçalar, şu aralykdakylaram B toparynyň elementleri bolýar. Gaýtyp gelýäris. Aşakdaky elementleriň period sanyny we gruppa sanyny tapyň diýýär. Birinji x on dördi tapaly. X on dört ilk elektron konfigurasiýasyny çyzýas. Şoňa görä-de iň soňky sanlar şular üçler şunuň period sanyny aňladýar. Period diýmek ýene bir durup geçeýin. Ýene şeýlelikden bolanda şu

Indi X on dört elektron konfigurasiýasyny çyzýas. Iň soňky gatlagy ýagny üç bolany üçin üçünji periodda diýýäs we iň soňky S bilen P-ni goşýas. Ýagny iki bilen ikini goşsak dört bolar. Dört A toparçada P bilen gutarsa-da A toparça bolýardy. Ýagny S P bilen gutarsa, S D bilen gutarsa B toparça bolýardy. Diýmek, A-myz üçünji period we dördünji A toparynda. Y on dokuz. Bu-da soňy dört bilen gutarypdyr. Dördünji period. E, soňundaky dördüň üstündäki e, elektron sany bir. Diýmek bir A. Muňa näme üçin onda dört a diýdik? Sebäbi indi soňdaky üç iki sanak üç bolany üçin ikisiniň hem üstündäki elektronlaryny goşduk. Iki bile iki dört a boldy. Bärde dördüň soňdaky dördünji periodyň üstünde bar ýok bir sany elektron bar. Şonuň üçin hem bir a toplardy. Indi el ýigrimi bäş. Bu nähili hasaplaýar? Ýadyňyzda bolsa SD blogy torsa B toparçasyna degişlidi.

ýigrimi bäş. Bu nähili? Soňy görşüňiz ýaly bärde-de dört bilen gutarypdyr. Dördünji period. Diýmek, soňunda näçe sany dört bar? Iki sany dört bar. Şu iki dördüň üstündäki elektronlaryny hem goşarys. Bäş bilen ikini goşsak ýedi bolar ýagny. Diýmek, soňy P bilen gutaran üçin ýedi A topary bolar we dördünji period bolar. Tablisadan yzarlap Bular periody, gruppasy, topar gabat gelýärmi? Meselem, on dört tertip sany bolup bilen bolan haýsy element, ýigrimi bäş haýsy element, başlangyç otuz bäş bolmaly. Yani şunu koşup görsek 35. S bilen S 4, 10, 12, 18, Ýigrimi, otuz, otuz bäş. Ine şu iň soňky otuz bäş bolmalydyr. Bärde ýalňyşlyk beripdir. Dowam edýäs. Bu periodik tablisa ýaňam üstüne durup geçdik. Şeýlelikden gidende toparlar diýdik. Beýlelikden çyksagam periodlar diýdik. Togsan ikinji sorag, Wodorod atomynda bäşinji gatlykdan ikinji gatlyga elektron süýşse, onda çykan foton energiýasyny hasaplaň. Bu-da mundan öň ýaňky soraglara meňzeş, çözüp geçipdik. A-da şu formulany hasaplaýarys, ýagny soňky bölmek başdaky bäşinji gatlykdan ikinji gatlyga süýşse, ýagny ikinji gatlygymyz Soňky bolar, bäşinji gatlagyňyz başdaky ýigrimi bäş, ýagny energiýa nämedi, minus üç ýüz on üç bütin ondan alty bölmek n kwadratdy. Bärde-de n-em gatlagy aňladýar. Minus altmyş bäş diýen ondan dokuz çykýar. Ýygylygyny hasaplaň diýýär. Onam şu formu delta energiýa HF formulasyny tapýarys, ýagny energiýany tapdyk başda. Hemmiz bu. Muny internetden hem gözläp tapyp bilersiňiz. Ýani bu hemişelik. Muny hiç ýerden hasapla çykar, çykarmadyk. Muny aslynda bize bermeli soragda. Deňdirem. Şu taýda biziň ýygylygymyz çykdy. Üçünji tolkun uzynlygy diýä. Onam şu formula bilen hasaplaýardyk. O da 434. Dört ýüz otuz dördem dört ýüz bilen ýedi ýüz nanometrik aralyk bolany üçin görünýän tolkun aralygy diýdikde. Gysgaça bu ýaňky soraga meňzeş bolan üçin kän üstünde durmadym. Ýadro reaksiýalary. Şeýle sorag berlen X, Y, Y, Z birleşmeler radio işjeň birleşmeler, X, R bolsa radio işjeň birleşme däl diýýär. Onda aşakdaky birleşmeler bar näme aýdylyp bilner? XY, YZ birleşme radio işjeň birleşmeler diýýär. Ýa radioaktiw diýdigde XR bolsa radioaktiw däl. Bu diýdigi X hem radioaktiw element däl diýdigi, Z hem. Rd üçüsinde-de radioaktiwlik ýok diýdigi. Eger X-de ýok bolsa, Z-de ýok bolsa, şu hökman Y-de bolmaly. Y-de radioaktiwlik bolsa, bütin birleşmä-de täsir edýär şu. Diýmek, onda biz näme aýdyp bileris? Şu taýda şu birleşme radioaktiw birleşme bolar. Ýene-de Y-iň bar bolan ýeri şu birleşme radioaktiw birleşme bolar. Şul ikisi radioaktiw birleşme, galanlary radioaktiw däl ýa-da radioişjeň birleşmeler däl. Diýip netije çykaryp bilerse bize şu berlenlerden. Geçen. Radioaktiw reaksiýalar alfa, beta, gamma pozitron, neýtron şöhlelenmelerine mysal getiriň diýýär-de. Bu alfa şöhlelenmesine mysal. Bu proton, neýtron, beta şöhlelenmesine mysal. Bu da e, beta şöhlelenmesine mysal. Ýagny şu şu ikisi beta. Bu neýtron, bu da proton. Gamma şöhlelenmesine mysal. Neýtron şöhlelenmesine mysal. Beta bu da pozitron şöhlelenmesine mysal. Ýagny şuň bilen şuň tapawudy bärde minus 1 bar, bärde plus 1 bar. Bu beta a bu aşakdaky bolsa pozitron. Şu. Radioaktiw reaksiýalaryň nähili düzgüni bar? Ine şu aşakdaky protonlary goşýas, şolar deňdiriň çep tarapy sag tarapa deň ýagny segsen dört, segsen iki bilen ikini goşsak segsen dört, iki ýüz alty bilen dördi goşsagam iki ýüz on. Ýokarlaram deň bolmaly, aşaklaram deň. Togsan dördünji sorag aňsat. Togsan bäşinji sorag.

togsan sekiz bol. Ondan hem altyn minus bir, minus alty, togsan sekizden minus altyn artan togsan iki. Yani aşaklar deň çykýar da. Ýokarlar hem deň çykýar goş görseňiz. Aşakdaky reaksiýany deňleň. Bu da aňsat. Aýdaly şu x bolsa 0 0 näç e, näçäni goşanymyzda şu çep tarapyna deň, ýagny 14 bilen 1 goşsak 15. Onda 15 bolar. Ýigrimi sekiz ile ikini goşsak, otuz, onda muňky ýigrimi dokuz bolar. Ýa ýigrimi dokuza bir goşsak, otuz bolmaz. Indi soraňyz muňa üns berlen çözmeli bolýar, ýagny bismus elementiniň ýarysyny daramagy üçin bir sagat gidýän bolsa, onuň altmyş dört gramyndan dört sagatdan soň näçe galar? Indi formula boýunça şu massa soňky galan massa m nol başdaky massa n ikiniň üstündäki n ýagny n deňdir t bize berlen wagt bölmek ýarysynyň dargamak üçin berlen wagt ilki n tapaly n deňdir Bize berlen wagt näçe? Dört sagatdan soň geçse näçe galar diýýär. Dört, şu bize berlen wagt dört bölmek. Ýarsynyň dargamak üçin, ine ýarsyny dargamak üçin berlen wagt bir sagat diýip berilipdir. Bire bölýäs deňdir dört. Eni dört tapdyk. Indi massa deňdir. Massa başdakymyz näçe? 64 gram diýýär. Başdakymyz ýagny M0 64 gram bölmek. Iki eniň ýerine-de dört tapdyk biz. Ikiň dördünji derjesi on alty, altmyş dördi on alta bölsegem dört gram bolar. Diýmek, galan näçe galypdyr? Dört gram. Bu ýerde diňe formulalary ýerli-ýerine goýaýmaly. Şondan jogap çykýar. Bu ýerde-de şol bir formula. Ýarsynyň dargama ömri bäş ýigrimi ýedi bolsa, onuň bir gramyndan on bäş segsen bir ýyl geçenden soň näçe galar? Formulamyz nämedi biziň? Massa deňdir. Başdaky massa ýagny M nolymyz bir gram. Ýazýan men. Bölmegim iki üsti N. Ikiniň nji derejesi ýa-da n-i bilemzok, n-i nädip hasaplaýardyk, n deňdir t, ýagny bize berlen umumy wagt on bäş segsen bir ýyldan soň diýýär. On bäş segsen bir bölmek ýarsynyň daramagy üçin näçe wagt gerek? Ýarsynyň dargama ömri bäş ýigrimi ýedi diýýär. Bäş ýigrimi ýedi. Ýagny on bäş segsen bir bäş ýigrimi ýedä bölseňiz, kalkulýatorda üç çykar. N-iň ýerine üç goýsak,

Muny nähili hasaplaýas? Ýyldan soň oň näçe prosenti dargar diýä? Şu soraga üns beriň. Galar diýenokda dargar diýä. Näçe prosenti galar? Şony hasaplaýyn biz. Başda aýdalyň, e, M0 100 prosenti bolsun. Başda häli entek darganok. Soň M galsyn bölmegim 2N. N-i nädip hasaplaýardyk? Jemi geçen ýyl be, bäş müň ýetmiş ýyl. Dan soň näçe diýýä? Şoňa bölýäsem, ýarym dargam ömrüm bir müň alty ýüz togsan. Bäş müň ýetmiş bir müň alty ýüz togsana bölýäňiz. Kalkulýatorda. Üç bolýar. Ki eniň ýerine 3 goýsaňyz 8 bolar, ýagny 108-e bölseňiz On iki ýarym bolar. On iki ýarym prosent. On iki ýarym prosendi dargaman galypdyr. Diýmek, näçesi dargandyr? Ýüzden on ikini aýyrýaňyz. Segsen ýedi ýarym prosendi dargan. Näçe prosenti dargar diýär, bize galar diýenok. Segsen ýedi ýarym prosendi dargar. Bize şu em bize dargaýan maslaty däl-de, galan maslatyny görkezýär. Şu emem bize başdaky maslatyny görkezýär. Ýagny formuladaky zatlary dogry biliň we dogry ýerli-ýerine goýuň-da. Şonda sorag sähel üýtgedilip berlende-de dogry çözeriňiz ýaly. Iň soňky soragymyza geçýäs, ýagny ýüzünji sorag. Geliý elementiniň ýadrosynda iki proton we iki neýtron ýerleşen, onuň massasy alty bütin altmyş dört, on üsti minus ýigrimi ýedi kilogram bolsa, ýadrony saklaýan energiýany hasaplaň diýýär. Muny nähili hasaplaýarys? Şuň ýaly soraglarda şu formula boýunça hasaplaýaňyz, ýagny delta energiýa deňdir delta m massa köpeltmek s kwadrat, s ýagtylygyň tizligi, bu Einsteiniň formulasy. Delta M. Delta M nähili hasaplaýaňyz? Şu bize berlen massa alty şunça. A bizde gelide näçe proton bar? Iki proton, iki neýtron. Bir protonyň massasy şunça, bir neýtronyňkam şunça. Ýagny bir proton şunça bolsa, ikä köpeldýäs iki sany bolany üçin, neýtronam ikä köpeldýäs. We şulary goşýas. Şu çykandan hem şuny aýyrýas alty altmyş dört. Şonda delta m çykýar. Ony s kwadrata köpeldýäs. Ýagny delta m 2 köpeltmek 1 altmyş ýedi, onusy altmyş ýedi iki ýüz altmyş bäş, onusy minus ýigrimi ýedi, goşmak iki köpeltmek bir altmyş ýedi iki ýüz altmyş bäş, Ine, birinji dört ýüz togsan bäş, soň iki ýüz altmyş bäş. Aýyrýasam şundan. On üsti minus ýigrimi ýedi umumy bolany üçin daşyny alypdyr-da skobkaň. Deňdirem delta m çykarýar. Şunça. Soňra çykan jogaby delta m-i köpeldýär ýagtylygyň tizliginiň kwadratyna. deňdirem şunça çykýar. Bir atom üçin şunça joul gerek eken. Ýagny ýadrony saklaýan. Birje ýadrony saklaýan. Onam 6 nol 10-23 avogadro sanyny köpeltsek 1 mol atom saklaýan. Ýadronyň güýjüni taparys. O da şunça 274 köpeltmek 10 üsti 12 joul bolýar.